to ni wuoyi be nanyuolo ka nisepari mondo nyathi kende dhako obed go lawna kata lewni odaka mi onge mano gima otamo nyathi mbesene to osekendo te mawuod joko dero gi nitie luo mana mon ang'wen ang'wen to ni en mondo obed gi dhako kido nyathi ka bulo bande dho kendo kwako dho kendo gi tielo mogajore nyathino kawuono kawuono dwa ng'isa kuma mon mosekendo Ka dhako weye dhiga kanye nyaka owachna kawuono. Ka koro akwamo gi besende otucho tucho kama. Da bed gi chi wuoda magi ogik mane okawo to keyo kafu. Tiloso na tabedo gik. Kawuono nyaka ong'isa. Kawuono nyaka owachna. Separate. Separate yo. Omado ng'a luongi bwana? Ing'e ni iwuoyo kanye pano Ing'e ni nyathi mochaji. Ah iwuoyo pano ka winji dhi mbele. Adhi mbele nang'o to in mana dwari. Adhi ah, adhi mbele kaka ni winji dondori no dhi mbele. Gima timore dala ka ok mora nyaka wuo. Winji ok anya bedo malo ka natedora kenda to in be simba ka mondo mi kaw dhako mondo iket ka otami. Ikete tedo lakini. Marian ema nariembo ni. Marian ema nariembo. Ok ni riembo, macha ne mama u, ok ni nya riembo. To kora ma oda ti donje nango. Ema wacho kaka kaka mara nowe ano e kaka mari noweyi. Magi gik moko dhake mane poko ganda moko ne riyo ri poko ka gi nyithindo. Magi gik ma dhake mane poko. Babi dhi chwanya, ngini kalo na. Awacho ni bro. Kalo na. Dala ok ibi go kimisumba. Ka mon nosedhi ok ibi go dala ka in misumba. To kine maluwo lachni. Ito meki weyi nang' adi moseweyi? Awacho ni dala na ka nonri jaduong' nonri. Dala na ka ok ibidake misumba. Nonri riewa. Mano wach mowacho ni. Iti dak ka misumba. Ka min nyathini nodak kodi maber, oriti malich ma ndalo ni chwe gwen kama ji wuora wuora. To ni chake we dhako dhi tedo ne jaimbo. Kuri dong' ka ipoko oganda. An lepa ng'ama luoko na. Sisi mani chiego luok ni lepi. Idwa ni chiego luok ni lepi. Ing'e ni chiegi en kaka nyathina. Wach ma wacho ni chiegi en kaka nyathina, omiyo kok inyal to kaka ng'oni. Iwinjo? Kok inyal kendo to yai dala naka. Imbe kidwa dhako to kendi we dondori koda. Kidwa dhako to kendi. Ema wacho ni dala naka to kibede. Kora adhi kanye. Misumba go dala ng'ama onge dala an asego dala kata kora misumba kata an gi dala na. Iwinjo? No, man dhako moro kata man gi thuno achiel idago. Obeda beda ng'at ogude midwako ma wiye chalo wiye nyinjo. Ogiming'eto. Rie dala ni. Rie dalani. Nonri. Iketo nyithindo e chuny chieng' tim ang'o? Koro ogandagi, magi ok dhake mane loso. Baba weri koda pare. Weri koda. Ka Kami nichieo nyathi- nago kinyi. Sani We isekendo siemo na mon nyathi adi? kaka isiemo no. Isekendo mon adi? To ita di moseweyi. An ok ang'wen, to in adi? Ka ida bang'a maduong' iyomba gi kwan mon. Sani ok in gi dhako mar apar gariyo. Apar gariyo ma- mara mara ma- ma- nya- seme ok ine mane iriembo. Ariembo nade? Do donja apar gariyo nade? Dini we riembo nyaseme. Ema wacho niya. Mm. Kaki wuon to odini wang' ne ukawe te tok dala. Ikawo od ng'a iwito. Ot mane magero kenda gi gi gi gi. Ema winj awach kaki wuoyo no. Wang' ne irom gi mabati gi e kori okuchicho. Ok mana ka imbe i konya ga loso ndiga e tiendara e ka ger go odani. Awacho ni kendi. Winjo dala ok bede wasumbni ariyo ok bede dala. Yom yom na nyaseme maniriembo. An nok ariembo Nyaseme. Masani tikwano na mon noromo apar gariyo. Romo apar gariyo ipani mon na. Ipani mon na. Ok ni mon. Ipani mon na. Dhako mane uso changa cha to ne ber. Chiegi mane kawo mane uso changa. Ato ok ni nyisa ni bro maka ni in chief ni koro kik aket dhako ma ma ma timo gimoro. To in kaka polisi ne biro dala ka ne ber ni. Ok ni ne. Aso imbi nyathina mana chako pasta se pasta separate. Jal maka ne yalo kata rombo we chamo lum pod ochiko ite rombo winje. Nachaki jal malich ahinya ne yalo injili e piny e thurwa ka. To ni nyisa riembo. Owaro ji mang'eny. Ni nyisa riembo. Ne lit na kikendo jaus chang'a. To ke mane jadongore koda. Nyako moro nitie kodhiambo ka manyi dhi wuoye go. Onge matiendo bam jange kuma dhiyego. Idhi iki misumba. Idhi iki misumba. Ok ika ma kose iki misumba. Ema wacho ni wang'ni kachaka yudo ni ikuodo wiya gi nyithindo. Kikaw ndalo ariyo ka dhako pok obiro e odni maneno kogumo ka luoko lewni. Idwa chiega. Ema wacho ni kik timre. Not idhi dalani. Ikuodo wiya gi nyithindo. Iwinjo nyathi in ionge thuolo ma dwokori koda. Adwa nokel mamau ka gigi kone ok upoki. En kare. Awacho ni ndalo adi? Ami ndalo ariyo e dalana ka. Kok nyalre to go dala. Ago dala to aonge dhako. Ema wacho. Ndalo ariyo ema miyi. To dago dala to mama waonge. Ibe kendi. Koro ipiem koda. Ok apiem. An an gi dalana kata dhako no weya to weya kasego dalana. Ichak ikwaye chumbi oda ka nimbi tedori kendi jaduong' ma- ma- matiko yugno. Koro adhi akwa jirani to in gi chumbi. Adhi akwa jirani chumbi to in gi chumbi ot ka. Ok ikendi mondo jaodi odhi okwa jirani. Iwinjo? Mandako ndalo ariyo ma miyi kijana kuodo wiya kae. Ka wendo biro ka koro wendo biro mondo mi ayale koro penya ni to ot mamwalo cha ere wuon. Asika wacho mana ni chiege no tho, chiege no tho, chiege no kare mondo gito ngima ji mokendo. Kare in ema ikuong'a. Kendi. Weri koda. Kendi. Ilewi dwa dak na gi dako. Ka lepi gi ema bwogo nyiri minyalo kawo lok law rwak law marachar ma plain. Ma kanyako neno to biye. Meki tanga bwogo ga. Meki anga bwogo ga. Ilewo chunya. Ai mar ariyo ng'iye kaka tiki nyalo bedo. We beda beda chali bwogo kata mon ni in dhako wadi. Weri koda. Ka tiki ler bila. Man Kora aket tika moyugno e dala to imbe tiki. Diye kinyosi mondo mi yier ma moseliele wiki bawe tiki go jwok. Weri koda. Dhako ne kaka imbe in in thua. Weri koda kata ko ganda gi ki ma chunyi lit ne ni na kae pierodi. Abro mi, anyalo kawo ganda gi ma mi. Awacho ni kendi ndalare. Hmm. Kika duo kale ni onge dhako. Weri koda. Ok idwa dak na gi dhako. Ane ma pana dak gi mondega. Jaduong' matiko ti yugno ni pod tedore kende. Nga dak ni we riemba ni natedo dong ne watedore kanyo maber ndi tiriemba nadhi Dak e atedo. lowo pa ikwane mon, imbe king'iewe e lowo pikwane mon. Weri koda, King'iewe e lowo. weri koda bwana. Weri koda. Lowo pa misiki ikwane mon, sama tin ikendo dhako, ikendo nyaka rafuok man pok akendo. Nyaka niriem nyaseme kik ipan amor kodi. Laki. We puko kanda mine ni puko go.